Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Wideoň sözbaşysyndanam belli bolşy ýaly, bu günki temamyz Lebap aýrylsyn, ýagny Türkmenistan atly bir döwletiň bir bölegi, parçasy, bir bedeniň bir organy goparyp aýrylsyn. Näme üçin? Keseki biriniň bähbidine hyzmat etmeli, Bir kesekä gerek bolupdyr, şoň işini bitirmeli. Şoň üçin şol aýrylmaly. Indi mundy diýýänler kim? Soňky döwürlerde ýutub kanallarynda çykyş edýän, kommentariýa ýazýan, aý umuman ynha şular ýalaky hiç kim işlänok, biz işleýäs. Hiç kim bizden başga aktiwist ýok bizden başga oppozisiýa ýok hawa hemme zat biz hemme zaty biz edýäs şu wagta çenli tonnalap iş edildi tonnalap Türkmenistan döwletiniň we halkynyň gözgyny ýagdaýy Üç diktatorlyk döwründäki gözgyny ýagdaýy bütin dünýä dürli neşirýatlaň, metbugatlaň üsti bilen ýetirilip gelindi, bul iş däl. Iş ynha şular ýaly, diňe prowokasiýa bilen, öjükdirme bilen, tireparazlyk bilen, toparçylyk bilen, taýpaçylyk bilen, Şular ýalyky zatlar mikro milletparazlyk bilen meşgullanmaly. Indi bir adam ýa bir topar bir zat etjek bolanda, şoň etjek bolýan zady heňe gelmeýän bolsa, logika sygmaýan bolsa, Biz ýigrimi birinji asyrda ýaşap ýörüs. Ýigrimi birinji asyryň şular ýalaky çäksiz mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmän, ýene şol kör zehinlilik, ýene şol gömüklik bilen bolgusyz keseki bähbitleň şygarlaryny gaýtalamak, şolaň propagandalaryny ýöretmek esasy wezipe ýaly bolup görünýär. Intäk, intäk. Ol näçe ýyllap Türkmenistany talap oturan, türkmen halkynyň namysyny basgylap, döwletini, geljegini tozduryp oturan diktatorlar, haram, çüýrük, tohum, olaryň hyzmatçylary, ýalýaglary. Olara ýeter ýaly däl. Arada köp şular ýalaky ugruny ýitirenler bar. Indi üns berip görýän soňky iki ýylda şular ýalaky bir sosial media bilen onda-da Şu telemediýa bilen, ýagny wideo gepleşikler, wideo ýaýlymlar has türkmenleriň arasynda, türkmenistanlylaryň arasynda ýörgünli bolup başlady. Aslynda bu onlarça ýyldan öň ösen jemgyýetleriň arasynda şyrrygy çykan, öwrenilip öwrenmezligi çykan bir mesele sosial mediýady. Ýöne biziňkiler indi öwreni ugradylar. Öwrenende-de nähili öwrenýärler? Tersinden öwrenýärler. Bosawadan bysymylla diýip, sag aýagyň bilen ätläp girmegiň deregine edep-terbiýe, ahlakly götinjekläp girýärler. Onnoň indi bular nädip halka görelde görkezilýär, şolary näme üçin halka görelde edip görkezjek bolýaňyz diýeňde-de, biz aktiwist, biz oppozisiýa, siz bize garşy çykýaňyz, biz diktatorlyga garşy çykýas, sizem bize garşy çykýaňyz ýaly bir absurd-absurd, heňe gelmeýän gürrüňler edýärler. Bulaň fantaziýalaram gaty täsin. Ondan käwagt oturyp pikir edýäň, beh diýýäň. Bu nähili bolýar? Biz başga planetada gezip ýörüsmi? Özüňi çümükläp görýäň. Näme men ukudamy? Huşumy ýitirdimmi? Başga bir ýerde gezip ýörünmi? Näme boldy? Ýa habarym ýok men başga dünýälerde gezip ýörünmi? Näme boldy diýip haýran galýaň öz-özüňe. Ondan arada-da şu Lebap aýrylsyn, Lebap awtonom bolsun, şular ýalaky bolgusyz gürrüňleri, prowokasiýaly öjükdirmeleri ýaýratýanlar bar. Bular nähili? Indi bular bilip, bilmän, käbiri bilýär, käbiri bilenok, käbirem öwrenişilen endik diýip basyp ýör. Şular ýalaky keseki bähbitli propagandalaryň, şygarlaryň, prowokasiýalaryň, öjükdirmeleň şygarlary, şolaryň sözleri, agitasiýalary, propagandalary bar. Şolardan sitatalar, bölekler, zatlar ulanyp gaýtalaýarlar. Haçan-da bulary. Ogurlyk eden uýalmaz, üstüne baran uýalar diýilendäki şo wakadaky ýaly haçan-da bular bir etmişiniň üstünde tutaňda, bular derrew burça gabalyp, başga çäresi galmanda şeýle diýer. Biz lebaply bolamyzsoň, bize şeýle edýärler, şeýdýärler, beýdýärler. Diňe lebaplylar şular ýalaky nägilelik bildirýär, başga hiç kim bildirenok, onda lebap aýrygsyn. Seň maksadyň näme? Seň esasy maksadyň näme? Ynha şu seň esasy maksadyň. Ol aktiwistlik, oppozisiýa eýlek bu zatlar däl. Seň esasy maksadyň şu. Wagty pursady gelýä on sokup görýäň, dürtüp görýäň, her zat edip görýäň. Seň şu propagandaňa keseki bähbitleň. hyzmatkärligini çapak çapýan, gollaýan özüň ýaly başgalaryny tapyp, şolary köpeldip bilermiň diýip şol pursatdan peýdalanýan. Näme Lebap seň nemäň malymy? Ýa eneň ataň bir zadyň eken bagymy, Lebap? Islän wagtyň aýryp, islän zadyňy eder ýaly. Hä, onda siziň maksadyňyz diňe Lebap bilen çäkli. Siz Lebapda edeniňizi etmeli, Lebabyň işini görmeli, hiç kim size hiç zat diýmeli däl. Seňki dogry diýmeli, şeýlemi? Şumy siziň Lebap bilen baglanyşykly bar maksadyňyz? Umuman siziň ekranlaň öňünde masgara, wejera bolşuňyzyň düýp mazmuny, sebäbi şumy? Lebap aýrylsyn, Lebap bölünsin, Lebap awtonom bolsun, hä? Beýle haky, beýle ygtyýary siz nirden alýaňyz? Lebap siziň eýeçiligiňizdäki bir nememi, kärendemi? Siziň kelläňiz, akyl-huşuňyz nirde? Hemme zatdan öňürti, şular ýalaky söz aýtmak, gosudarstwonnaýa izmena. Döwlete dönüklik, Watana hyýanat. Gaty agyr jeza. Ýadyňyzdan çykarýaňyz. Ýa emosiýalaryňyza, duýgularyňyza ýeňilýäňiz. Ýa-da bir geçinden gyzly-gyzla gelende, adamlaryň jany ýananda, gahary gelende ara sokup görýäňiz. Nähili bolýar, nähili reaksiýa berýär diýýäňiz. Käbirlerem ýazýar, ses iberýär, wideo iberýär. Döwlet aga, hawa, siziňem-ä aňryňyz Lebapdan, şu meselä nähili garaýaň? diýip pikir alyşýanlar bar. Bu meselä nähili garaýaň? Hawa, men Döwlet Baýhan. Meň kakam Baýram molla ýa-da Baýram mollum diýilýär. Baýramdurdy Baýhanow. Türkmengalaň Medeniýet obasynda men doglan, Türkmengala etrabynda doglan, Mary welaýatynda. Kakamyň kakasy atam Muhammetnepes ahun Nepes ahunam diýilýär. Kerkide doglan. Soň bular Meň familiýam Baýhan Baýmuhammet Weli, Baýhan Welem diýilýär. Şol ikinji nasosa gidip barýarkaň çep tarapda bir öwülýä bar. Şo taýda gümmez ýatyr. Şol gümmez şol Baýhan çopanyň, Baýmuhammet weliň Baýhanyň gümmezi, gubury. Soň meň atam dagylar şol Baýramaly Täze ýol töwereklerinde, şo töwereklerde ýaşan, uruşdan soňky açlyk, gytçylyk zat bolanda, biziň kakam dagy bärik Türkmengala göçüp gelýär. Ejem, meň. Bir wagtlar Ýolöteniň we Türkmengalaň ýerleriniň belli bölegine eýeçilik eden Selim baý diýilýän baýyň agtygy. Kakasyna-da Akmämmet baý diýýärler. Bular sowet goşunlary bilen, gyzyllar bilen urşup, köpüsi bulaň Owganystana geçýär. Geçibilmedik Ejem daglaram SSR-iň çäginde galýarlar. Ejem dagy Şotanyň ýerlisi, Türkmengala, Medeniýet, Türkmengala we Ýolöten etraplarynyň ýerlisi. Indi Baýhan Kerkide ýaşan. Baýhanyň kakasy Nazarmuhammet. Nazarmuhammediň kakasy Amanmuhammet. Bularam Lebapda ýaşan. Lebap boýunda, Amyderýaň boýunda, şol töwerekde ýaşan. Indi Aman Muhammediň kakasy Myrat Pälwan. Myrat Pälwan Hywada ýaşan. Myrat Pälwandan aňyrda Nyýazguly halypa bar. Idris baba medresesini gurduran, Magtymgula Idris baba medresesinde sapak beren, şeýle-de Göwgeldaşy, Çarminarany gurduran, şo taýlarda sapak beren Nyýazguly halypa. Olam Hywada-da, Buharada-da ýaşan. Halmuhammet Mergen bar. ýene arkamyzyň biri. Halmuhammet Mergen häzirki Owganystan diýilýän taryhda oguzlar döwründe Oguz hanyň awlagy bolansoň Aw känistan, ýagny awyň kän bolan ýeri, ülkesi, ýurdy diýlen ady alan şol sebitde ýaşan, häzirem gaty köp şu taýda türkmen ýaşaýar. Türkmenistanyň içindäki türkmenlerden köp türkmen ýaşaýar Owganystanda. Hawa. Ýene arkamyzdan biri Bagtyýar han. Bangladeşiň zabit edilmeginde rol oýnan hanlaň biri. Bangladeşde şol Hindistan Bangladeş şo töwerekde ýaşan. Indi Lebap aýrylsyn Lebap awtonom bolsun Lebap şeýle bolsun beýle bolsun diýen prowokator we prowokatorlar şolaň çapakçylary aýdyň. Siziňki dogry bolsa. Indi biz ýaly adamlar, biz nirany aýyrmaly, nirany bölmeli? Biz onda nireli? Hä? Siziň etjek bolýan zadyňyz belli. Häzirki Türkmenistanda höküm sürýän diktatorlaryň, ondan öňküleň hem hemmesiniňem esasy syýasaty tireparazlyk, agzalalyk. Siziňkem şol. Sizem şolar bilen deňje syýasat alyp barýaňyz. Birmeňzeş syýasat alyp barýaňyz. Näme üçin? Keseki bähbitler üçin. Halky bölmeli, bölek-bölek etmeli, Aňsat çeýnäp ýuwdar ýaly. Bir bütewi gemirmek, bir bütew bolan wagty ýapyşmak netije berenok, aldyranok, şonuň üçin bölekläp aňsat iýip, ýuwdup ulanmaly. Şoň üçin, mähriban doganlar, diktatorlyk režimem Bilinç ýaly, bilgeşleýin milletparazlygy gorjalaýar we hemişe şu milletparazlygy gyzgyn görnüşde saklaýar. Näme üçin? Halky agdar etmek üçin. Muň ýekeje merhemi bar, ýekeje dermany bar. Olam agzybirlik. Hakykaty bilip agzybir bolmak. Biziň hemmämiziň aňrymyz bir. Biziň hemmämizim kökümiz bir toprakdan iýmitlenýär. Bir güneşden güneşlenýär. Şoň üçin bäş günlük ýalançyda paýlaşyp bilmeýän zadyňyz lebapmy? Indi Türkmenistanyň, türkmenistanlylaň bütin problemalary çözüldi. Bütin meseleler hemme zat çözüldi-de Lebap aýrylsynmy, Lebap awtonom bolsunmy, bolmasynmy? Şuňa geldimi mesele? Hä? Diňe lebaplylar çykyş edýän bolsa, diňe lebaplylar şular ýalaky nälelik bildirýän bolsa, siziň aýdyşyňyza görä. Näme üçin bu lebapbyllar diýýäniňiz ala böleg esasy köpçüligi belli bir ýerden, lebabyňam belli bir ýerinden, hemme ýerinden däl. Näme üçin? Şo lebabyň belli bir ýerinden bolannoň obadaşlary, ildeşleri, obadaşlary, garyndaşlary, hossarlary şol wagtyň özünde Aşgabatda üç döwürden bäri höküm sürüp gelýän harambaşy Haramdag we ýurt ýykan serdar Süplük çüýrügiň döwürlerinde diktatorlaryň töwereginde, hatda şolaryň janpenalary, janpenalarynyň başlyklary ýaly Şolaň janyny, malyny gorap gelýänler, şolaň esasy bähbidini goraýanlaram Lebabyň belli ýerlerinden saýlanyp-seçilip alnan adamlar-a. Onda siz hemme zatdan şübhelenýän bolsaňyz, başga adamlaň şübhelenmäge haky ýokmy? Näme üçin diktatorlygy dowam etdirip duran diktatorlygy gollap, diktatorlyga daýanç, söýeg bolup duranlaram Lebap welaýatynyň belli bir şol etrap, belli bir ýerlerinden daşarda guýrugyna basylan ýaly Aýak aldygyna gygyrýan, çygyrýan, özüni pida ýaly, ýasama pida ýaly edip görkezjek bolýanlar, goşa durnagyň içinde aktiwist, oppozisiýa bolan kişi bolýanlar, öz atlary ýok, öz abraýlary ýok, öz titullary, şahsyýeti ýok, keseki kileň şahsyýetine, titullaryna, atlaryna, abraýlaryna bukulyp, meşhur boljak bolýan ýa gazanç etjek bolýanlar. Olaram diktatorlyga hyzmat etýänler ýaly Lebabyň belli şol ýerlerinden. Näme üçin? Siz onda şoňa-da jogap beriň-de. Bize siziň şol Lebap bölünsinmi, aýrylsynmy, näme etsinmi diýýän Şol arzuwjyklaryňyz bar-a siziň? Anha, şoňa jogap berdik. Bolmajak zat, ýöne bar aýdaly, ynha, şular ýalaky bir ýagdaý döredi, referendum gurnaldy, siziň arzuw edişiňiz ýaly, siz şeýle bolmaly diýýäňiz-ä, bar aýdaly, Referendum zat geçirildi, hawa Lebap awtonom edilmeli eýle beýle. Şu derejede getirdiňiz diýeli, şu işleňizi prowokasiýalaňyzy. Adamlaň aňyny zäherläp ünsüni sowup şu derejede getirdiňiz şu meseläni şu priýekti diýeli. Başaryp biljegiňize ynanýaňyzmy? Siziň öňüňizde hiç kim durmasa biz durýas. Biz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ata-babalarymyzyň gan döküp, ata-babalarymyzyň onça şehit berip Watan eden, onça zähmet çekip, der döken, yhlasyny siňdiren, Watanyndan, topragyndan ýekeje gramam ýok siziň. Siziň hojaýynlaryňyza-da ýok, size-de ýok, siziň mundan soňky dörejek nesilleriňize-de ýok. Watana hyýanat, döwlete hyýanat, iň agyr jeza. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Haýsam bolsa bir ýurdy bölmek, böljek bolmak, haýsam bolsa bir ýurduň bütewiligine garşy propaganda alyp barmak. Gönümel ýa-da aýlawly. Gizlinlikde tapawudy ýok. Şoň üçin, belki, bu täze çykanlar sizi tanamaýan bolup biler, Ýöne biz gowy tanaýas sizi. Lebap siziň malyňyz däl. Lebap owal ahyr türkmeniň topragy. Boldy, mundan soňam bolar kyýamata çenli. Arzuw edip geziber. Agzybirligi berkitmegiň deregine şular ýalaky bolgusyz zatlar bilen meşgullanýaňyz. Onnoňam siziň adyňyz aktiwist bolmaly, oppozisiýa bolmaly. Siz il gün bähbitli iş edýäňiz, galanlar hiç zat edenok. Adam ýaly, adam ýaly protest edip bileňzok, adam ýaly ýüzlenme ýazyp bileňzok, ýigrimi birinji asyrda how! Google-y ulanyp bileňzokmy, Google-da bar-a bir topar nusga, nähili ýazylýandygy barada. Ýa siziň bir diliňiz ýokmy? Haýsam bolsa bir dile düşüner ýaly. Ýa siziň bilimiňiz ýetenokmy? Şunça wagt şol bir zady gaýtaladyňyz, şol bir ýalňyşy, şol bir hatany gaýtalap dursuňyz. Bir sapak alara nemäňiz ýokmy? Hany mollalaryňyz, ahunlaryňyz siziň aýak aldygyna akyl satýar, akyl berýär-ä. A bolýada gugullan zatdan nem etmediňiz onam ulanmany bileňizok siziň şo mollalaňyz siziň şol ahunlaňyz ýol görkezýänleňiz ýaşullaňyz maslahat soraýanlaňyz maslahatçylaňyz şolar size ýazyp beräýsinda bir metbugat beýannamasy ýazmak şolar ýalaky kynmy he. Gaýrat ediň. Şu türkmeniň göreşiniň göreşijileriniň, öňdebaryjylarynyň, aktiwistleriniň, oppozisionerleriniň atlaryny, zadyny bular ýaly edip hapalamaň. Näme oýnuňyz bar bolsa, Gaýrat ediň, mertçe erkek ýaly gönümel alyp baryň. Bir zady basan edip, bir zady galkan ýaly edip ulanyp, oň arkasynda başga bähbitleri, başga maksatlary türkmen halkynyň aňyna siňdirjek, ornaşdyrjak, türkmen halkyny şol prowokasiýalary kabul etdirjek bolmaň. başartmaz. Siziň şu wagta çenli bar edýän zadyňyzyň absurd bolmagynyň, logika sygmazlygynyň, ne tebigatyň, ne Allatagallan kada-kanunyna gabat gelmezliginiňem ýeke-täk sebäbi şu, siziň özüňiz dogry adam däl. Siz dogry däl özüňiz. Siz egri, egri bolup dogry iş etjek bolýaňyz. Egri bolup dogry zat aýtjak bolýaňyz. Siziň eliňize pursat geçse, siz şo tankytlaýan adamlaryňyzdan ibaly adam bolarsyňyzmy? Siziň şahsy durmuşyňyz göz öňünde, hemme kişi görüp, bilip ýörä, onlarça ýyldan bäri. Belki, soňky döwürlerde, soňky ýyllarda ekranlara köp üns berýän ýaşlar bilýän däldir. Ýöne siz bilinýän, tanalýan adamlar-a. Ýa siziň aňryňyz, adyňyz gowy tanalýar-a. Nämäni gizlejek bolýaňyz? Nämäni saklajak bolýaňyz? Näme üçin at oýnadýaňyz? Hä? Türkmeniň ýekeje daşy, ýekeje kesegi, ýekeje gram topragyndan dänesem, musoram ýok siziň. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag boluň, mähriban doganlar!